Ka channel ah ka lo lawm leh vek cheu a tun tum video ah chuanin tumbutui leh awlsam taka siam dan kan en ho ve leh thung dawn a ni tun tuma tumbu ka rawn siam dan tur hi a tuiin a awlsam em em a video hi a tawp thlengin min lo en sak ulh a. in lo siam ve leh theuh dawn nia. A hmasa berah chuanin Tumbu hi kan kheh no phawt ang, Tumbu hi a kawr chang ho hi kan paih vek ang a, kan duh ang tawk a no in kan kheh dawn a ni. Ball ah kan kheh thla ve nge, ahh nakina then leh kha awlsam duh zawk a. ka bulah hianin hei bawihte ah a awm a a lo au ve ruih ruih a tian ka tawng vel hi voice ka record hi umm ka aw ka record hi ka lawm a maw tia a lo hlim ve lutuk a leng utut a maw thawm ri neuh neuh khatiang ang bengchhing kha a lo awm anih chuanin min lo hrethiam dawn nia a lo hlim ve lutuk a a lo au ve nasa mai hei. Tihian hei pakhat chu ka kheh no zo tawh a chuanin pakhat hi ka kheh ve leng a tumbu hi pathum ka siam dawn a tumbu hi tihian pumthum hianin sawm ngaiin ka lei a a man ka ti lutuk a ni awi ka aw hian hre theih em ang chuan au nasa lutuk a au aw hi lian ve reuh lutuk a maw tihianin hmawr lampang hi ka han zai thla leh bawk a. no deuh hlek hian ka duh thin a, kei chuanin chang hi chu ei har ka ti a, tihian hei kan kheh no zo ta a Tumbu chu kan kheh no hnuah hianin kan duh ang tawk a lianin kan chan leh mai dawn a ni. A chan dan hi chu keimahni duh dan dan khan kan chan tawh mai dawn a ni. Tumbu hi siam dan hrang hrang a awm a, tun tuma ka rawn siam dan lo pawh hi a siam dan dang te pawh kha video ka rawn dah nual tawh a, a siam dan dang te pawh kha in lo enkual dawn nia, in en duh chuan kei chu Tumbu hi a tui ka tia a hrisel bawk a. Tihian hei tumbu chu ka chan zo ta vek a, ka sil fai dawn a ni. Tui ka leih lut a, tumbu ka dahna bowl ah khanin chuanin ka chhumna tur dekchi ah hianin tihian ka chhum lut dawn a ni. Sil ngun lutuk a ngai lo, vawi khat ka sil a, a tawk mai a tumbu hi a phak vak lo va. Tikhuanin khu ka dah lut zo ta belah khan chuan belah hianin tui a chim tawk ang vel kha ka lei a, chuan gas kan on anga kan chhuang tawh ang. Ti hian hei engmah ka thlak lo va, gas kha ka on a ka chhuang a, ka chhum zau bawr bawr a, tumbu hi chu thil hmin har a ni lo va, chhuan rei lutuk pawh a ngai lo a ni. A rawn sauh chhuah bawr bawr hnuah khan ka han chawk let thuak thuak a, chumi ka chawk let thuak thuak hnuah chuanin rei vak lo ka chhuang leh a. Chuan Tumbu kha kan en chin a, kan hmet chin vel a, a lo per thei tawh a, a lo nem tha tawh a, min dan pawh kha a lo tawk vel tawh a, gas kan off ang. Ka sawi tawh ang khanin chhum rei a ngai lo va, a rei berah minute sawm atang a, minute sawm panga vel bak chhum a ngai lo. Tihian hei kan hmuh ang hianin gas ka off tawh a, chuan Tumbu hi bowl ah ka suak chhuak dawn a ni. A tui tel lo hian Tumbu hi bowl ah ka suak chhuak a. Tumbuh hi ball ah kan suah chhuah zawh hnu ah hian in tui dai kan laih lut ang. Tui dai kan laih lut hnu hian in kan han met deuh thuak thuak ang a, chuan tui fawm lo thei ang ber hian in kan sawr fu leh dawn a ni. Tumbu hi hei kan hmuh ang hianin a hmel lan dan hi a mawi khawp mai a, a var sar mai a ka tumbu lei hi a tui dawn hle in ka hria. Tihianin hei tumbu chu ka sawr chhuak zo ta a chuanin rawthlengah hianin purun var ka dah a, purun var hi kan rawt sawm ang. Duh chuanin a her sawm theih bawk a purun var hi, mahse ruah sawm ngei hianin a tui ka tia tuna ka tih ang a tih turah hi chuanin ruah sawm ngei hian a tui ka tia a purun var hi kan rawt sawm ang a. Kan duh ang tawk a kan rawt sawm kan rawt dip hnuah khanin purun var hi tumbu kan dahna bawlah hianin kan chhung lut ang, ruah sawm hi a har ve deuh hlek a purun var hi. Tihianin hei purun var chu ka lo ruah sawm zo ta a, chuan tumbu ka dahna bawlah khanin ka dah lut a ni, pawrawn var ka rawh sawm hnuah hian. Chuan a thakna tur hmarcha hring ka rawt tel dawn bawk a, hmarcha hi hei dah that tur rimbawl ah hian ka dah teuh mai a, a hnun ka thian fai sa vek a ti hian in ka dah tha a, hmarcha hi nakin ah hmarcha te a hring awm loh hunah pawh te a hring in kan ei char char dawn a ni, ka dah that dan kha nakinah video tawpah hian ka rawn sawi zuai dawn nia rawh sawm pawh nuam khawp mai hmarcha hi kan duh chuan hmarcha hmui kan hmang theih a mahse hetia hmarcha tai hring ngei a han thak hianin a rim a thiang a tui duh bik ka tia hmarcha pawh ka duh ang tawkin ka rawh sawm ta a hmarcha kan rawh sawm sa hi tumbu kan dahna ball ah khan kan telh ve leh ang kan dah lut ve leh a. Ti hian ngun deuhin kan chawhpawlh ang. A zino tlem hmeh han tlem kha ka thlak a, sawhkhat vel ang lek kha a thak lutuk ti zia awm tur khanin hmeh han kha chu kan duh chuan kan thlakin kan thlak lo thei a, hmeh han aiah khan kan duh chuan chicken powder pawh kan hmang thei bawk a, kha kha chu keimahni duh dan zawk zawk ni se la chuan chi ka lo telh theihngilh tep a, chi ka lo al theihngilh tep a, chi a al tur tawk kan al ve leh a, ngun deuhin kan chawhpawlh ve leh ang. Tihianin hei kan tumbu siam chu ei theihin kan paih fel chu a ni ta der mai a, chi vekin a tuna ka al leh ho pawh kha ka duh ang tawk a, a la al chiah loh vang khan chi kha ka al belh leh a ni. A hmel lan dan hi hei kan tumbu siam hi a mawi em em a, a hmel lan dan a mawi ang bawk hianin a tui em em a ni. Nangni pawn lo siam ve ula chu in tih ve ngei kha ka ring a, kan hmuh ang khanin bawlhhlawm hmuh han harsa leh hau tak kha engmah kan hmang lo bawk a. In lo siam ve ngei dawn nia chu in tih ve ngei ka ring. Chuan na duh chuanin duh leh nei tan chuanin badam emaw chhawhchhi kan hmui sa te pawh kha kan phul lel thei bawk a, chhawhchhi han phul te pawh khanin a ti hmui tui duh em em a, mahse chhawhchhi nei remchang lo te kan awm takin ka tia, tuntumah hi chuanin chhawhchhi leh badam tih vel kha chu ka rawn telh lo va, Kha kha a duh leh nei tan kha chuanin chhawhchhi leh badam kan hmin sa kha a telh theih vek a ni tih kha kan sawi tel leh a ni. Chuan hmarcha a hringa ka dah dan hi kan sawi tel leh lawk ang a, hmarcha hi a hnun kha ka thian vek a, a hnun fai tak a kan then hnuah khan fai takin kan silfai leh vek a, chumi ka silfaina tui huh chu ka ti hul leh vek a ni. Khami ka ti hul vek hnuah khan ti hianin bur ah container ah ka dah a, chumi chu freezer ah ka dah a ni. Heti hianin freezer a dah hianin engtik lai pawn hmarcha hi a hringin kan ei thei reng dawn tihna a nih chu freezer a dah hi a tih chi lutuk a rawt keh te pawh kha nuam lutuk a ni in lo dah ve theuh dawn nia aw awle tun chung video atan chuanin duh tawk leh phawt ila video leh pekhah kan za vaiin eitur tui tak tak te nen kan inhmu leh theuh dawn nia.